Mär probéieren duerch déi Pabeier ze goen, déi mir Här Jorlo schonn verdeelt hunn. An ech wäert dann déi éischt Partie maachen an de Romain wäert déi zweet Partie presentéieren. Ech wëll vu menger Säit eng Allgemeng Appreciatioun maache vun der Proposition, déi d'Regierung eis den 21 Februar zu Sennengen gemat huet. Déi Proposition ass eng Proposition, déi mer positiv beurteelen. Et geet an déi richteg Richtung. D'Stoussrichtung ass déi, déi deem entsprécht, wat mer fuerderen an dëser Steierreform, nämlech eng Entlaaschtung vun den ënneschten an de mëttleren Akommesschichten hei zu Lëtzebuerg. Wann ech soe Stoussrichtung, dann ass dat eng Richtung. An et ass esou, dass mer natierlech par rapport zu deem Propositionen, Ze maachen hunn. Ech wëll déi elo, well mer et jo vum Fong hier positiv bewäerten, net als Géigepropositiounen nennen, mee als Propositiounen, déi complémentaire sinn an déi dat Ganzt och weider verstärken, wéi och aus de weideren Ausféierunge wäert erauskommen. Mer hunn vun Ufank u gesot, dass mer eng Analys géife maache vun där Proposition vun der Regierung par rapport zu deem, wat an all deene leschte Joren u Krisen, Belaaschtungen op d'Haushalter, op dat, wann een et steierlech ausdréckt, Personnes physiquen duerkomm ass. A mir hunn och Dann déi Proposition par rapport zu deem Verglach. A wann een d'Joer 2016 kuckt an et hëlt een déi Belaaschtunge wéi beispillsweis déi Net-Upassung vun der Steiertabell un d'Inflatioun zënter 2009, et hëlt een d'Eropsetze vun der TVA, et hëlt een D'Aféierung vun deem sougenannten Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire, et hëlt ee steierlech Belaaschtungen, andeem zum Beispill de Forfait vun bei de Frais de déplacementen ofgeschaaft ginn ass oder par rapport zu den Zënsen de Plaffong erofgesat ginn ass. Mir huelen Beispillsweis dann natierlech och déi ganz Moosnamen vun dem Zukunftspak. A wann een dat alles zesummenhëlt, dann hu mer do fir d'Joer 2016 eleng eng zousätzlech, nennt dann elo, Krisebelaaschtung vu 600 Milliounen Euro. An dat ass par rapport zu deene 600 Milliounen Euro, wou mär eis e Verglach maachen. Der wësst, d'Regierung huet gesot, dat Ganzt soll zwëschent 400 a 500 Milliounen D'Käschten, déi déi Proposition vun der Steierreform, a mir maachen also de Verglach par rapport zu deem, an do wëll ech dann direkt soen, dass, wa mir vu Steiergerechtegkeet schwätzen, da schwätze mir vu Steiergerechtegkeet tëschent Aarbecht an de Betriber, mir schwätzen awer och vun der Steiergerechtegkeet zwëschen Aarbecht an de sougenannten Erträg, Um Niveau vum Kapital, mir wäerten nach drop zeréckkommen. A wann ech gesoen, déi Stoussrichtung ass positiv, dann ass se op engem anere Punkt net positiv, an dat ass de Punkt vun der Betribsbesteuerung. Ech wëll do nach eng Kéier drun erënneren, dass de Groupe salarial an der Analys um Wirtschafts a Sozialrot kloer gesot huet, dass mer net averstane si mat engem Déchet fiscal, bei de Betriber. D'Betribsbesteierung däerf net erofgoen. An elo hu mer awer hei eng Proposition vun der Regierung, den Taux d'affichage erofzesetzen. Mär estiméieren do den Déchet fiscal bei ronn 200 Milliounen. An da weess een, wou déi Fourchette läit, déi mär elo an eise Propositionen wäerte revendiquéieren. Wat d'Betribsbesteierung ubelaangt, wat hu mer gesot? Majo, mär hu gesot, dass et net duergeet, einfach ze soen, do kënnt iergendwann eng Ausweidung vun der steierlecher Grondlag vun der sougenannter Assiette bei der Betribsbesteierung, eppes wat mer haut net wëssen, dat ass eigentlech de wat ass de realen Taux vun der Besteuerung vun de Betriber hei am Land. Dat ass och an der Analyse um Wirtschafts a Sozialrot eng Black Box bliwwen. Mär wëssen net, wat och soll do kommen um Niveau vun enger Ausweiderung vun der steierlecher Grondlag. An ech widderhuelen dann nach eng Kéier eis Positioun, Fir d'éischt muss ee wësse wat dat ass. Fir d'éischt muss een dee Punkt ofwaarden, ier een iwwerhaapt kann un eng aner Stellschrauf an der betriblecher Besteierung goen. Et ass gesot ginn, Lëtzebuerg soll kee fiskaleschen Dumping maachen, mee da solle mer eis och dodrun halen, wuel wëssend, dass souwisou déi fiskalesch Konkurrenz an Europa Europa insgesamt näischt bréngt. Ech wëll haut dozou keng weider Ausféierunge maachen, mee Der hutt an Ärem Pabeier och den Tableau, wéi eigentlech déséquilibréiert, an do schwätze mer vu Steiergerechtkeet, an all deene leschte Joren et auseneegaangen ass zwëschent der Besteierung vun de Personnes physiquen an der Besteuerung vun de Betriber. De Graphique, dee mer Iech hei bäigeluet hunn, deen d'ailleurs aus der Analys vun dem Avis vum Wirtschafts a Sozialrot erausgeholl ginn ass, schwätzt do eng kloer, eng ganz kloer Sprooch. An an deem Zesummenhang wëll ech dann op direkt eng Proposition vun eiser Säit kommen, well An deem, wat d'Regierung an der Betribsbesteuerung proposéiert, ass och jo opgefall, dass dat automatesch och nach giff dozou féieren, dass et nach manner Gelder gëtt vu Säite vun de Betriber, fir de um Niveau vum Impôt de solidarité, also fir de Fonds pour l'emploi hei zu Lëtzebuerg. An do kënne mer absolut net averstane sinn. An dee Graphique, deen Der och hei gesitt, dee schwätzt do och eng ganz kloer Sprooch. Wa mer am Joer 2009 nach en Equiliber haten zwëschen deem, wat den Apport war vun de Betriber par rapport zu deem vun de Personnes physiquen um Niveau vun den Impôts de solidarité, da gesitt Der, wéi dat auseneegaangen ass zënter deem Joer. Et huet sech verduebelt fir d'Betriber op vu 50 op 100 Milliounen. Et huet sech fir d'Personne physiquen net verduebelt, mee versechstfacht op ronn 300 Milliounen. An da geet et net, dass haut d'Betriber nach solle manner zur Solidaritéit do bäidroe wéi bis elo. De Contraire muss de Fall sinn. An dofir fuerdere mer och, dass den Impôt de solidarité bei de Personnes morales, also bei de Betriber, vu 7 op 9 Prozent eropgesat gëtt. An dann ass natierlech en zweeten grousse Sujet dee vun der sougenannter Steiertabell vun de Personnes physiques. Ech widderhuelen nach eng Kéier, dass mer der Meenung sinn, dass do d'Regierung déi absolut richteg Richtung ageschloen huet mat deene Propositionen, déi se gemaat huet. Mee opgrond vun der Differenz, der Fourchette vun all deene Belaaschtungen aus de leschte Jore par rapport zu deem, wat um Dësch läit, geet dat nach net duer. An dofir proposéiere mer, dass déi Steiertabell, déi d'Regierung proposéiert huet, an deem Sënn nach ergänzt gëtt an a Richtung vun den Erliichterunge fir déi ënnescht a mëttel Akommesschichten nach verbessert gëtt. Wat sinn eis Grondprinzipien? Mär hunn net, well mer Mir hunn net eppes verännert um Niveau vun der Progressioun, wat elo de sougenannte Pourcentage, den Taux ubelaangt bei deene jeeweilege Stufen. Mir hunn also do d'Proposition vun der Regierung iwwerholl. Den Akomm, den Astiegstaux gesi mer och bei 8 Prozent. Mer gesinn dann den eigentleche Spëtzen-Taux bei och bei 39 Prozent. Dotëschent hu mer näischt geännert um Niveau vun där doe proportionaler Progressioun. Mee wat mer änneren, dat ass den Astiegstaux e Wäert an Euro ausgedréckt, wann d'Regierung proposéiert, et ze beloossen, wéi et am Moment ass, den 11.250, da setze mer dat an eiser Proposition op 13.350 erop. An ech soen och direkt firwat, Well mer der Meenung sinn, dass een, deen hei am Land e Mindestloun verdéngt, soll steierfräi vun Steiere sinn um Niveau vun An dësem Sënn vun der Steiertabell, E bezilt do Steieren, mee kombinéiert mat der Propositioun vun dem Crédit impôt vun der Regierung giff dat insgesamt ënnert dem Stréch bedeiten, dass deen do steierfräi wär. Dann hu mer eppes aneschtes gemaach, Mer hunn eenzel Intervalle gestreckt, wat déi eenzel, am Kader vun den eenzelnen Tranchen. Déi éischt mat jeeweils 2.000 Euro, déi nächst dann jeeweils 1.000 Euro. Firwat? Majo, well mer eben der Meenung sinn, dass dat, wat d'Regierung proposéiert um Niveau vun dem eigentleche Spëtzesteiersaz vun 39 Prozent, déi 45 oder déi ronn 46.000 Euro, net duerginn. Dat muss weider eropgesat ginn a mir proposéieren, dat op 50.000 Euro dann eropzesetzen. Och do folgend Erklärung, Do baséiere mer eis och op de gemengsamen Avis, well dee Punkt ass gemeinsam geholl ginn um Niveau vum Wirtschafts a Sozialrot, nämlech och wou mer eigentlech de sougenannte Mëttelstandsbockel oder d'Mëttelschicht par rapport zum Spëtzesteierwäert definéieren. A mer hunn do eeben de Revenu médian geholl an Eben och dann par rapport zum Revenu médian, dat si Chiffere vum Joer 2013, wou mer da soen, ma dat läit bei 150 Prozent par rapport zum Revenu médian. Dat muss dee Punkt sinn, wou mer also dann eréischt an d'Spëtzebesteierung erakommen. Dat sinn eben déi ronn 50.000. Wat ass dann den Ënnerscheed nach op engem anere Plang vun dem Barème par rapport zu Regierung, mee dat ass, dass bei eis ab engem Revenu, an ech schwätze do vun enger Persoun, wann d'Stued Leit huelen, déi mol zwee, wär dat insgesamt natierlech dann d'Duebelt, mee dass mer bis oder ab 145.000 Euro, imposable annuel, dass mer do eigentlech par rapport zur Proposition vun der Regierung u sech méi staark besteieren. Der hutt dann op där anerer Säit den Detail, wat dat bedeit am Verglach. Ech ginn do elo net, och aus Zäitgrënn, elo net op déi Eenzelheeten an, mee do gesitt Der, wat eigentlech dee Verglach ausmécht tëschent deem, Wat déi aktuell steierlech Belaaschtung um Niveau vum Barème ass, an da gesitt Der zwou Differenzen, déi tëschent der Proposition Regierung an eiser, déi mer haut maachen, an Der gesitt awer och d'Differenz tëschent eiser Proposition par rapport zum aktuelle Barème. Wat ass hei als Elementer ze verhalen? De Verglach baséiert ëmmer op dem der aktueller Steiertabell plus den aktuelle Crédit impôt, dee bei 300 Euro läit, plus eeben och den Impôt de solidarité mat enthale sinn, soss hätte mer déi Vergläicher net kéinte maachen, jeeweils den Impôt d'équilibrage budgétaire an och net déi nei Propositioun vun der Regierung, wat de Crédit d'impôt ubelaangt. Soufern resuméiert bedeit den Barème also dass no ënnen an an de mëttelen Akommesschichten mär eng méi staark steierlech Entlaaschtung proposéieren wéi dat wat d'Regierung proposéiert. An dann hunn ech jo schonn e Problem ugeschwat, dee mer hunn an dee mer scho ganz laang hunn, ech hu virdu gesot zënter 2009, ass d'Steiertabell net un d'Inflatioun ugepasst ginn. Dat maache mëttlerweil iwwer 13 Prozent aus. An och dat ass e fundamentale Problem bei der Fro vun der Steiergerechtegkeet, well wa mer d'Betribsbesteierung huelen oder wa mer och, aner Besteierungen huelen, déi sinn net an enger Logik vun der Progressioun vun der Steiertabell, dat heescht déi, déi u sech déi eenzeg sinn, déi all Kéiers Verloschter hunn, eigentlech permanenter Natur duerch d'Entwécklung vun der Inflatioun, ass weider keen anere wéi d'Personnes physiques. A wéi gesot, 13 Prozent, dat ass vill an dat däerf an Zukunft net nach eng Kéier passéieren, well soss si mer ëmmer erëm am Problem vun enger schläichender Ongerechtegkeet, déi sech opbaut, kumuléiert oder wéi aner Leit dat am Begrëff ausdrécke vun der sougenannter kaler Progressioun. A fir deem Entgéint ze trieden, proposéiere mer, dass erëm eppes agefouert gëtt, wat viru 1996 gouf, de sougenannten Artikel 125 vun der Steiergesetzgebung, wou mer da proposéieren, an Dir hutt hei den alen Text, mee mer baséieren eis op deen, dee seet, Majo, all Kéiers, wann an deenen éischte sechs Méint vun engem Joer mer eng Progressioun hu vu méi wéi fënnf Prozent, Par rapport zu deem Joer, wat just virun deem lung, wou en neien Tarif agefouert gouf, an deem Moment ass et d'Regierung, déi e Projet de loi muss maache fir eeben den Tarif, an deem Sënn d'Steiertabell, unzepassen un d'Entwécklung vun der Inflatioun. An ech mengen, dat ass e ganz, ganz wichtige Punkt, op deem mer halen, fir net erëm eng Kéier an déi Situatioun ze geroden, wou mer haut sinn. Well Steiergerechtegkeet kann net esou sinn, lafen, dass ee seet zu iergendengem Moment, ech ginn der elo esou vill un Erliichterung, wann all déi Jore virdru Belaaschtungen esou an d'Lut gaange sinn, dass et eigentlech en fin de compte herno de facto keng Erliichterung méi ass. Voilà, ech wär do, wat meng Säit ubelaangt, um Enn vu menger Presentatioun an ech géif dann dem Romain Wollef d'Wuert ginn, fir Iech déi aner Elementer vun eiser gemengsamer Proposition ze presentéieren. Voilà, merci. Ech mengen, et ass jo hei scho gesot ginn, och wann, wéi gesot, villes an déi richteg Richtung geet, Esou gëtt et awer en Deel Remarken ze maachen, an dat hu mer gemat no enger räiflecher an detailléierter Analys. Eng Remark ass notamment ze maachen, wat elo de Crédit d'impôt ubelaangt. Mir wëssen effektiv, de Crédit d'impôt, dat gëtt méi selektiv oder et soll méi selektiv ginn, An Zukunft, haut kritt jiddereen déi 25 Euro, an Zukunft soll dat jo anescht gestaffelt sinn, dat heescht 50 Euro bis zu engem Seuil vu 40.000, an da géing dat jo erofgoe bis 80.000, dee Moment op null. Eng éischt Remarque oder Opfuerderung, déi mir hu vun eiser Säit, dat ass, datt Dee Seuil vu 25 Euro fir jidderee sollt bestoe bleiwen. De soziale Charakter vun der Mesure, esou wéi e virgeschloen ass vun der Regierung, dee gëtt vun eis appreciéiert, mee d'Degressivitéit vun deem héije Montant, also vun deene 50, geet ze fréi un. Am Moment ass dat bei 40.000. Dat ass also mëtten an de Mëttelschicht, ewéi een esou schéi ka soen. An duerfir fuerdere mir och, datt déi Degressivitéit, do eigentlech sollt réischt bei 50.000 Euro ugoen, bis gezunn op 100.000, wou dann déi 25 Euro fir jidderee géife bleiwen. Zweete Volet, dat ass e méi grousse Volet, do geet et ëm d'Abattementen. Do geet, do gëtt eis eigentlech d'Propositioun, wéi se vun der Regierung kënnt, keng voll Satisfaktioun. Een Deel betrëfft notamment d'Fusioun vun der Ofsetzbarkeet vun Assurancen, Primmen a vu Crédits à la consommation. Wéi mer dat virgestallt kritt hunn, ass gesot ginn, dat ass méi flexibel. Dat stëmmt effektiv och. Et ass just en Hoken derbei, E soll och nach erofgesat ginn op 672 Euro am Ganzen. Also wa scho méi Flexibilitéit, da wann ech gelift Awer op deem ale Montant, dat heescht déi 672 plus déi 336, déi 1.008 Euro also missten an dësem Fall bleiwen. Mir opposéieren eis och der Idee vun der Regierung, fir d'Deductioun vun der Zousazpensioun, dat heescht déi vum drëtte Pilier, fir déi eropzesetzen. Well hei ass et ganz kloer, datt et déi Menagë sinn, déi d'meeschte finanziell Mëttelen hunn, déi am meeschten dovu profitéieren. An zweetens si mer och der Meenung, datt heimadder den öffentleche Pensiounssystem a Fro kéint gestallt ginn. Wéi gesot, mir kënnen hei jiddefalls mat där doter Propositioun vun der Regierung kënne mer net d'accord sinn. Ech mengen, wichteg wär, all déi Abattement'en z'adaptéieren, déi jidderengem eppes géife bréngen. An do sinn der e puer och opgezielt, zum Beispill d'Frais de déplacement, wou jo jiddereen dervu profitéiert, dee méi wéi véier Kilometer vu sengem Lieu de travail, vu senger Aarbechtsplaz ewech bleift, ass Och den Abattement pour frais de domesticité, dat ass och dereen. Ech mengen, och do misst eppes, misst eppes geschéien. Do misst dat och eropgesat ginn, notamment och fir d'Schwaarzaarbecht, fir déi och nach méi wäit no hannen ze drécken. Mir wëssen, datt et do esou eng Imposition forfaitaire vu 14 Prozent gëtt. Op der anerer Säit wësse mer awer och, datt trotzdeem e gudden Deel vu Leit, Do nach net eenzeg, awer nach ëmmer net ugemellt sinn. En Abattement extra professionell, wann een zu zwee schaffe geet, och dee sollt adaptéiert ginn. An och de Forfait fir d'Frais d'obtention, vun deem jo all Salarié profitéieren, och dee misst adaptéiert ginn. Wann ee bedenkt, datt all dës Montanten, déi sinn all praktesch fixéiert ginn, am Joer 1991 a säitdeem sinn se nëmme ugepasst ginn. Dat ass also en enorme Verloscht, wat d'Valeur ubelaangt. A mir hunn eis da emol d'Fro gestallt, wann een dat emol géing un d'Inflatioun adaptéieren, mir hunn hei den 1. Januar 17 geholl, mir denken also viraus, wat dat dee Moment kéint si beim Forfait vun de Frais d'obtention, deen haut 540 Euro ass, dee misst dann 930 sinn. De Montant, deen ofsetzbar ass bei de Frais de déplacement, dee misst 170 Euro pro Kilometer sinn an net 99 wéi haut. Da mir wëssen, datt et e grouse Problem jo gëtt, wat de Logement ubelaangt, datt mat enger Peip praktesch onméiglech sech nach eppes unzeschafe, mat zwou ass et och nach praktesch onméiglech an duerfir missten hei sech déi Plafonge vun de Scholdzënsen, am Fall wou een esou e Prêt hypothécaire huet, déi missten nach vill méi ugepasst ginn. Se gi jo elo ugepasst an enger Fourchette 750, 1500 op 1000 bis 2000 Euro a mir géifen hei proposéieren, fir se zwëscht 1290 an 2580 Euro unzepassen. Wéi gesot, den Abattement fir Frais de domesticité, Frais d'aide et de soins a raison de l'état de dépendance et Frais de garde d'enfants, fir et emol enke ganz ze soen, dee läit am Ament bei 3.600, géif, wa mer Inflatiouns, wa mer do d'Inflatioun géingen upassen, op 5.190 missten eropgesat ginn. Mee mir hunn awer nach eng Fuerderung hei dran, wou mer dann awer soen, dëse Montant misst eigentlech op 6.000 eropkommen. Dat géing iwwregens och de Familles a Ménages monoparentauxen eppes bréngen. A schlussendlech den Abattement extraprofessionnel, wann een zu zwee schaffe geet, dee misst vu 4.500 op 7.730 Euro eropgesat ginn, ëmmer a Betruecht gezunn, wann eng Adaptatioun un d'Inflatioun gemat géif ginn. Famille monoparentale, jo dat ass och en interessant Thema. Dat ass jo déi Klass 1 A, vun där ganz vill geschwat ginn ass. Ech wëll et hei nach eng Kéier rappeléieren, No enger Etüd vum Statec am Joer 2014, du ware 26 Prozent vun de Menagen, déi gesot hunn, se géife finanziell d'Enner net méi zesumme kréien. Bei Monoparentauxen ass dat vill méi dramatesch, net 26 Prozent, mee do sinn et der souguer 68 Prozent. Et muss een einfach kucken, Klass 1a, déi ass dann nach interessant, wann een e ganz niddrege Revenu huet. Mee wann een awer bis op 45.000 Euro géif kommen, dann ass ee praktesch an der Klass 1 dee Moment gelant, wéi e Célibataire. Et geet also hei och net drëms, fir d'Steieren vun deene bestuetene Leit eropzesetzen. Dat ass net eis Fuerderung. Mä eis Fuerderung, dat ass, fir déi vun der Klass een Dag, fir déi méi no ënnen ze setzen. Mir hunn och e Beispill hei extra mat an eist Dokument opgeholl, fir datt een och gutt gesäit, wéi dee Montant do, de Revenu imposable, wéi dee gerechent an determinéiert gëtt. Wéi gesot, haut leie mer bei 45.000 Euro Joresgehalt. Do ass esou eng Famill, déi da Kanner huet, wou een eleng ass, deen déi muss dann och erzéien, do ass dee Montant 45.000, dat ass da wéi e Célibataire schlussendlech. besteiert an hei muss dee Montant ganz staark eropgesat ginn. An duerfir fuerdere mir eigentlech, datt de Crédit d'impôt monoparental, deen jo d'Regierung hei proposéiert, datt deen eigentlech misst doubléiert ginn, wann ee méi Kanner huet, an op der anerer Säit, datt d'Rente alimentaire, datt déi och manner a Betruecht misste geholl ginn, fir datt een dëse Crédit d'impôt monoparental iwwerhaat ka kréien. Haut ass et esou, wann een Alimenter kritt, 285 Euro pro Mount, dann huet ee kee Recht méi op esou e Crédit d'impôt. Och dat Beispill ass hei mat dran. Bon, an dann schlussendlech All déi Elementer, déi de Revenu betreffen, déi méi staark eigentlech missten taxéiert ginn. Mir sinn do der Meinung, datt, wat den Niveau Steiergerechtegkeet hei ubelaangt zwëscht de Revenuen, datt deem eigentlech net an de Propositionen vun der Regierung vollends deemno Rechnung gedroe gëtt. An duerfir hu mer och hei verschidde Revendicatiounen. Eng ass déi, datt mer eis ausschwätze géint d'Erofsetzung, déi zäitweileg Erofsetzung vum 1.7.16 bis den 31.12.17 vum Véirelstodo vun der Impositioun vun de Plus-values immobilières, dat heescht, wann een en Haus oder en Terrain verkeeft. Dat ass natierlech e Glécksfall fir déi Leit, déi Propriétaires vun Terrainen hunn, mee mir sinn der Meenung, et misst een eis, Ëmgedréit maachen, amplaz datt een elo seet, méi niddreg besteiert, misst ee soen, ok, ab engem gewëssene Moment misst et méi héich besteiert ginn, fir d'Leit derzou ze kréien, datt se verkafen. An dat hätt iwwerens och ee groussen Avantage, Et kéim an deem dote Fall net zu engem Déchet fiscal. Zweete Punkt, dat sinn d'Stock options. Dat ass wierklech e fiskaleschen Avantage, deen ass net justifizéiert, well hei si wierklech just déi, déi dervu profitéieren, déi mat de ganz héije Paien. An duerfir missten dës Stock options an Zukunft zu 100 Prozent eigentlech besteiert ginn. Haut ass et 17 Prozent, dat heescht maximal muer mat engem Héchststeiersaz vun 42, dat wieren also 42 Prozent op deene 17 Prozent. Mir hätten awer gär, datt dat Ganz besteiert gëtt. D'selwecht fir d'Dividenden, net grad d'selwecht, mee déi sollen awer och méi staark besteiert ginn. Den Taux bei den Entreprisë soll jo

Prozent. Eis zwou Organisatiounen ënnerstëtzen och iwwerens en général déi méi staark Besteierung vun de Revenus de capitaux, vun de Kapitalerträg. Mee dat eenzegt, wat een effektiv hei elo gesäit, wat d'Regierung proposéiert, dat ass déi A fir d'Retenue à la source sur les intérêts ze verduebelen, dat heescht an deem heite Fall vun 10 op 20 Prozent. An da wësse mer jo, ween dat alt erëm als Éischten trëfft, Dat sinn déi kleng Spuerer. An duerfir misst een och hei de Montant exonéré, dee bei 250 Euro läit am Moment, misst deen och eropgesat ginn. Dëse Montant, deen ass am Ament erreecht bei 25.000 Euro, wann d'Zënse bei engem Prozent leien. Gutt, haut leie se bei engem Prozent. Mir hu gesi wat d'Europäesch Zentralbank gëschter gemat huet. Mee dat heescht awer net, datt déi Zënsen éiweg esou niddreg bleiwen. Also do muss och virgebaut ginn. An duerfir si mir der Meenung, datt dee Montant exonéré, datt dee misst op 1.000 Euro eropgesat ginn an datt. Also bei all aner Kapitalerträg, ausser den Zënsen, do gëtt et jo haut en Abattement vu 1.500 Euro. Mir fuerderen, datt dësen Abattement ofgeschaaft gëtt, well och hei alt nees erëm just déi héich Revenuen dervu profitéieren.